N da siba mabiligu n-ti a n puhiri mabiligu kaman a ni be luɣili kam ka wuhi chiriba. Gɔrim yɛtɔɣa ka ti tɔɣisir a. Di zuɣu din dii niŋ ka a niŋ interest ni a baŋ gɔrim puuni, gɔrim puuni poyi ka naan go, gɔrim puuni experience, tiŋkam experience din tu ni kadama a chuusi teen shɛli a ni bɔra. Gɔrim maa puuni niriba pam bi mi ni kadama Silimiintiŋ ni be shɛm ŋɔ maa, tin shɛŋa bɛnimi ka di nyɛla hali di nyɛla a nyɛla Kikya bee Karaki ka yi kpɛna nimaani, language barrier, yɛtɔɣa maa di niŋ a tom. Niriba pam bi mi ni kadama Silimiinsi maa ka bɛ zaaha n-wum ni Silimiinsi li. Shɛb yɛri Silimiinsi li ka shɛb beni a yi chaŋ ti sheena lala tiŋ maa ni, a mini ba yɛtɔɣa din niŋ tom ni taba. Dɔmi bi wumda kamina ka n ku a, a mi gba bi wumda kamina ka n ku a. Ŋɔ ni ŋɔ maa zaa a bi mi li, di ni niŋ a tom. Ŋuli ŋɔ maa a yi bi mi ni kadama visa bini bɔri li shɛm, bini processiri gbana shɛm, ŋuli ŋɔ maa bee a yi bi mi ni kadama din tooi niŋ. ka sokam ka a gorim puuni, airport ni, ka bɛ bohi bohisi, ka bɛ yi ti bohi bohisi, boha chuha ma bo n-to ni kadama a mi. Niriba pam bi mi ni kadama hali a yi gora, information shɛŋa beni mi, a yi be airport bee a ni niŋla transit luɣ shɛli polo ŋɔ maa, bɛ mali information centre, ka a ni bori luɣ shɛli polo maa ka a tooi bohi ba. Niriba pam bi mi ni ka dima hali din dee niŋ ka di niŋ a yi gorimi yɛn niŋ transit luɣi shɛli polo saha shɛli beni mi di tu mi naan niŋ yom yom din yɛn che ka a bi miss a next flight. M ma bia ŋɔ ni ŋɔ maa zaa ha ni diri fiila shɛli m mali maa m pa connection man m bi niŋdi visa m mi mini connection man bi niŋdi visa tiri so baŋ ma visa ka so n-tari li. Tin shɛli ni a ni request li ŋɔ maa, bɛ kɔŋko mali right ni tooi n-ti li. So beni ka o yɛn yɛli o, Mister President, n di bɔri ni a ti ma tiŋ yaakaza visa bee n di bɔri ni n nyɛ so ka o ti ma tiŋ yaakaza visa la. Subscribe sweet African TV believe me there's a lot of good benefit from sweet African TV the quality of the stories.

Stay blessed. Wa ka soli ni o ti kaai visa bee o issue, o lee processiri mi a yi niŋ nasara ka a deei li. Di zuɣu a gba zaa ni yi processiri a gbana, to nyin niŋmi nimmoo n-suhimi Naawuni because lala tiŋ maa ni ni n ʒimi a yi yuri ka ya bi ku taali, ka a mi Naawuni suhibu nyɛmi ni kadama Naawuni ti ma li. Ni bɔri ni n suhi yɛtɔɣa shɛli please a yi niŋ interest ni a join ti on WhatsApp.

eh, platform maa zaligi ni nyɛ shem din zaŋ zaŋ zaŋ ta ai saha deeli ka di naan aada zaŋ niŋ WhatsApp platform maa zuɣu ka ti zaa diri tab daanfaani. N yuli m-bɔri Mister President on social media please n suhiri n once again share, like and subscribe. Share yibu ŋɔ maa wuhiri mi ni kadama aliheri yɛtɔɣa m mi ni kadama di bi wuligiri yom yom Amaa di yi nyɛla binshɛɣu din nyɛ negativitiv zaɣ biɛɣu kpe ni kpe ŋɔ, di di nyɛ zaɣ biɛtali ka ti di yaɣira. Ɛ n ŋɔ yɛtɔɣa maa di wuligi gili Dagbaŋ ŋmampirigu nanɔŋ zaaha. Di zuɣu mi ka a chɛ ka di jia niŋ a ɛ lahaʒibisi bee ɛ ɛ gɔgaliga eh, good things eh, di bi, di bi chani viral ka niriba zaa ha m-bɔri li, negative ka niriba pam involve li. Di zuɣu yi ban pun beni ŋɔ maa, both platform maa zuɣu ni YouTube on TikTok, yi zaa ha thank you very much. Yi ni niŋ ŋɔ maa, hali yi ku nyɛ niriba ayi bee niriba ata, yi ni niŋ ŋɔ maa zuɣu ka saha shɛlikam ka ti nyari taam ʒii naa ni kadama ni ti chɛ ka yi ni wum Yi ni neei wum ka ban be nyaŋ ni ti bɔhi, yi gba zaa ni yɛliya. Di zuɣu zuŋɔ topic maa nyɛmi, Niriba pam tɛhirim ni kadama silimiin tiŋa a di ikɔ silimiin tiŋ zaaha di nyɛla yim in terms of benefit shɛŋa bɛnimi sokam mali right ni everything a kpɛna silimiin tiŋa bɛn yɛri democracy freedom of movement di niŋ ŋɔ maa zaaha wula n-yɛli, Jess, silimiin tiŋa ni ku mali yɛtɔɣ shɛli ni n-yɛli, Tinsi maa zaa ha a bi nya nuhi ŋɔ maa, ka nya nuhi ŋɔ, di pa yim. Shɛli wɔɣimi gari kpeeli ka shɛli bari gari kpee. A yi kpɛna silimiin tiŋa ni yɛn yɛli yɛtɔɣ shɛli ŋɔ, You can challenge me but you don't know. Silimiin tinsi maa tin shɛŋa beni mi. Do your research. Hali a yi mali tiŋ maa ni gbana Ɛɛn, ka tumdi tuma, a ku tooi zaŋ a paɣa zaŋ zaŋ kana silimiin tiŋa. Silimiin tinsi maa, di tin shɛŋa bɛnimi ka di nyɛla a yi dɔɣi a bia zaŋ sɔŋ na, bia maa ni ku luna ŋɔ maa, ka a mali gbana bee n zaŋ a bia maa chaŋ n ti niŋ wula n ti tom pirinti o ka bia maa ka tooi darit gbana. Silimiin tinsi maa tin shɛŋa bɛnimi A ni dɔɣi bia maa, bia maa mali right ka bɛ ti o birth cert ni ka bɛ duɣi o la tiŋ maa ni ka o chani shikuru ka niŋdi binshɛɣu kam. O ku tooi nyɛ gbana. Lala tiŋ ŋɔ ni wɔnto beni. O ku tooi chaŋ vacation. A yi bɔri ni a zaŋ o zaŋ kuli a ya ka o ti puhi a daŋ ni a niriba, bia maa ku tooi kuli. Nyini maŋmaŋa din tooi niŋ ka a mali gbana, ka n yɛn naan tooi kuli ka kanna. Amaa ka a bia maa, ka ŋun a ku o ka gbana, amaa ka chani shikuru. Tinsi maa shɛŋa benimi ka o be silimiin tiŋ maa, ka di nyɛla o ni beni maa a tumdi tuma, ka deeri yɔri, amaa a ka Kamani pension benefit sheli kamani a ku tumdi la tuma a ku beli di bolimi ni a bela silimiin tiŋa ka tumdi tuma amaa a ka a ninkurilum benefit sheli. Silimiin tinsi maa sheŋa benimi ka di nyɛla hali shikuru ka a zaŋ zaŋ zaŋ kana n-nyɛ Karachi. A nya karachi ŋɔ maa ka apply na kam na as university na ti steady. N mi mina zaaha mi ni ka dama yiŋ maa a ni yina ŋɔ maa a kam na ni a ti survive. Shikuru ŋɔ ka a zaŋ niŋ daliri n kana amaa a kam na ni a ti bo n kuli ti yuhi a paɣa ni a bihi. Amaa a ni kana shikuru maa silimiin tinsi maa tiŋ shɛŋa beni ka a ni cheli na ŋɔ maa. Shikuru ka a kana o, a kari right ni a tooi tum tuma. A ni tooi tum amaa di nyɛla gbansabinli tuma. A sɔɣirimi tumdi li maa, black job ka a tumdi li ŋɔ maa. Bɛ mi yi ti gbaag a in that. din saɣim a record. A yi ku nyɛ refugees, no matter how it is ka a kana nti deei gbana, no matter how it is, a yi bɔra nyini na m-ba shɛli ka bɛ yo a still a refugees. A mi yɛltɔɣa maa di niŋ clear bee? Yɛltɔɣa shɛŋa ni sɔŋ ni ŋɔ maa, ninkurili bi kan yɛri li ŋɔ maa. Bɛ biɛhigu ni ka n yɛri li ŋɔ maa, more discussion iWatch li bɔhi shɛŋa din kana on WhatsApp maa zuɣu ti ni labisi li ti yaai tariga. Di zuɣu hali silimin tinsi maa shɛŋa beni mi ka di nyɛla a ni chana ŋɔ maa a ka right a ni ku rimmi chana lala tinshɛli ŋɔ maa a ka right. Imma a doli kom zuɣu kpɛna, a ka Rice ni a tooi chaŋ tin shɛli yaha n-ti lan beni a yi nimaani la n-chaŋ ni luɣ shɛli polo. A ka Wright, a yi try la ka bɛ yi gbaag a, a nya problem. Di shɛŋa beni mi, a yi bɔra n-yen kpɛmla nimaani n-ti be tiŋ maa ni hal a ten years, a twenty years. A ku tooi zaŋ a paɣa ka o kana. A yi mali bihi ka bihi maa be yiŋa bee a ku tooi ti so invitation ka o kana amaa a tumdila tuma alright ka bi ti a gbaŋ din ni tooi kuni yiŋ ka kanna amaa a ka lahi right ni ŋɔ maa. But anyway no matter how it is Di so yiŋ biɛhigu, right? Yes, of course. Domin a ni ku be tin shɛli maa ka bi tiri a liɣiri ka a yeeri a naŋdi binshɛɣu kam, ka a deeri yɔri, ka di so chicha, ka so poliŋga. So what are we talking about? Freedom of movement and opportunity shɛŋa beni a ni like li ŋɔ maa. Dini nyɛ problem. Di shɛŋa beni mi ka di nyɛ a ni ku kpe na zuŋɔ maa ka mi gba beni n zuŋɔ yooi n gbaliŋ pia ni binshɛɣu ka a kana ti paai ma. What is the difference between me and you? Ahiɛbu, ŋɔ ni ŋɔ maa zaaha di tumi ni ka dama a bɔhi bee a mi lala binyɛhiri ŋɔ maa. Di shɛŋa beni ka di nyɛla a ni tooi dɔɣi bia Shikuru education is a key. Bia maa o ko n chana shikuru all right tiŋ maa ni bari bia maa o ka gbana dii ti niŋ ka di nyɛ opportunity kami na Bia ŋɔ maa shikuru maa ni o kuli bɔra ŋun kuli niŋmi laa hali nti lɛbi dɔkta n-lɛbi nɛs. Bɛ tooi la gbaŋ shɛli din wuhiri ni kadama o tumdila tuma tiŋ maa ni ka bɛ duɣi nimaani. Hali o chaŋ shikuru laa hali la nti naagi. Amaa o ka soli ni kadama o gbibi gbana. n guhi ni kadama pumpɔŋɔ o yi pa n-tooi go n-chaŋ o suhu ni bɔri shɛli bee n kuli ya n-ti baŋ m ba ni m ma yila Ghana na. Di zuɣu m bɔri ni n chaŋ ti puhi ba noo o ka lahi gbana di ni tooi chaŋ. But ok, o ku tumdi la tuma viɛnyɛliŋga. Di zuɣu niriba pam bi mi ni kadama silimiin tinsi maa shɛŋa beni a ni tooi ku beni n ku tumdi tuma viɛnyɛliŋga But gbana din yɛn zaŋ zaŋ kuli maa di kani. Di zuɣu gorim puuni yɛltɔɣa shɛŋa beni ti ni yɛri li ka mali taali. Ti ni yɛri yɛltɔɣa shɛli ka kpuɣi dam li. Ti ni yɛri yɛltɔɣa shɛli ka niriba je ti yɛltɔɣa. Yɛlimaŋli yɛlibu din ku bahi nyɛla yɛlimaŋli. Feel free to challenge me ni yɛri shɛli maa am right or am wrong but in this case n mi bi yɛlim ni kadama naara go make attempts gorim di viɛli pam. Gɔrim, eh, di neeri nir pam. Gɔrim, di tooi zaŋla lɛbigu n-suŋ zaŋdi kanna tiŋ ni. Mental hell shɛŋa din be ti gbansabila puuni, a yi gu di neegi a a nini. Di zuɣu gɔrim, di viɛli pam. Di mi bɔrimi ka a yɛn gu ka pun daŋmi yɛtɔɣ shɛŋa din do nini polo ha a ni chani yɛ shɛli maa. Ŋmahili a yi Dagbaŋ ni a chaŋ Ankara bee Kumasi, di to ni a baŋ ni kadama a ni yiri Dagbaŋ ka Dagbaŋ kul nyɛ kambɔnsili bee ŋmampirisili bee nanunsili bee zabaasili ŋɔ maa bee waalisili bee farifarisili. Baŋmi ni a chaŋ ti paagi Kumasi, a ku sheei na Ɛɛ, sokam ka mɔɣisiri ka o yɛra, balli kam ŋun be lala tiŋ maa puuni, Kumasi bee Nkra, Accra bee Takoradi, ka bɔri ni a niŋ binshɛɣu kam bee a nyɛbu tuma bee a ni tooi niŋ bizinɛsi kam, tɔ di tu ni a wumdi bɛ yɛtɔɣa. A mi dii pa neei taabi, tɔ lala n-nyɛ li ka Silimiin tiŋ gba zaa, a yi ti chana a Dagbanli, Kaman niriba pam ni yɛra, ka n chani Silimiya tiŋa ka n zaŋ working permit n chana nti tumdi tuma ni kana ka n chaŋ ti tumdi. Bɔhim a maŋa, a wumdi bɛ yɛtɔɣa ka a dii chaŋ ti tumdi tuma? Bɔhim a maŋa, A ni be Ghana ka gbibi lansisi sheli maa, dini di yen wuhi ni a di kpemi silimiintiŋ a mali soli ni a tumdi tuma direct bee? Bohima n maŋla a bohisi. A medicals sheli a ni gbibi yiŋ maa, a yi kana silimiintiŋa, naɣila bela n labi niŋ a medicals. Kaman a yi ka ti lihi ti Afirika bee ti Ghana ka ŋun maa zaaha baladiba la ka ti mali. Amaa silimiintinsi Tam mun maa zaaha di shɛŋa gari Ghana in population and everything. Ba yɛtɔɣa yiŋa bali yiŋa kɔŋko ka bɛ mali. Amaa muna southern ti ni Ghana ni di ku tooi niŋ ka ti ku yɛn yɛli ni ti choosing one language yɛra, di ku tooi niŋ. So niriba pam. bɛ mabiligu pam bɛ na bi mi ni kadama gɔrim puuni yɛtɔɣ shɛŋa ti ni yɛri ŋɔ maa yɛtɔɣ pirigili diri a dima mi diri a diu mi diri a paagu mi kamaa di kpɛm pam bee di to pam ni a yɛn yɛli niriba yɛlimaŋli. Bee a yɛn tɔɣisi ŋɔ? Din kanna ŋɔ maa zaaha ti mi di yɛla. Zuŋɔ nir ni tɔɣisiri gɔrim yɛtɔɣa tiŋ yaakiza yɛtɔɣa, so ŋun ni tooi ʒiya ka di bɛr o ka di zabir o ka mi sa present ka a tɔɣisiri silimiintiŋ yɛtɔɣa. ka a tɔɣisiri tinim yɛtɔɣa, tinim bela tiŋ yaɣa ka zaa, tinim be nimaani maa, ka a ni yɛri li ŋɔ maa, yiŋ niŋ ŋɔ maa bɛ yɛn wumdi mi bɛ yɛn miya ti daashia, bɛ yɛn miya tiŋ maa ni daashili. M mabia, ko nyam mi wɔm foo, m ma, n ya n la, n shiri n la, yi pɔɣa n lahi yɛn yɛli ni yi pɔɣa m bala. Gosuma n mina zaaha ti zaa gomi ka maana. Wula ka pumpɔŋɔ ka nyini paya ŋmɛri nyɔɣu nyini ni be laa tiŋ maa ni zuɣu ni nyini ya m bala maa so di yɛli di yɛltɔɣa. Nyama a yuri ka je dunia m pa shɛli man ni tɔɣisiri ŋɔ ka a pu bɔri ni n yɛli ŋɔ maa. Go to the internet n nya silimiinsi li ni ka mɔsili binshɛɣu gani so ka nyɛri di yɛltɔɣa. So kam o chɛli ka ti ni neegi ti yaɣili a binyɛhiri maa zuɣu. Ti ni yɛm m-bala maa, nimaani ka ti ni be, ka pala ti bɛn mali jilima, ka pala bɛ yɛn gbibila ti yɛltɔɣa. A ya m-bala maa, gana, gana n-nyɛ a ya. Sokam niŋ entitled for whatever, baŋ ma. M mabia, a daa yiɣisi tooi chani luɣili kam ka a yi chaŋ ti kpe. Di mali the good side and the bad side. Paɣa, doo, daadam, ti ninsalinima, afanima, politician, nanima, tarimba, sokam, silimiinga, gbansabinli, Larabawanima ti zaaha Africas and Asian, including each and one country, there will be a good side and the bad side. Sokam good side benimi ka bad side benimi. Wula zuɣu ka good side maa ka nyin bɔri ni nyin wum good side. Di zuɣu every air force kam din chanimi di mali di negative and positive. Without the negative a ku tooi nya di positive. Di zuɣu ni yɛn yɛli ma birigu kam eh chɛliya ka ti gba zaa ti ni ku tɔɣisiri shɛli ŋɔ ti ku tooi che o and you can never silence us. When you think it's easy buy camera on your camera say it what you know about the country that you live a yi bɔra yin yɛlim the good side and the bad side and people will watch you and people will subscribe so please the more a ni ku je ni yɛri yɛtɔɣa shɛli ŋɔ maa the more ka yɛn suhi shia yim zaŋ zaŋ ti ban gba zaa je maa, ka bɛ gba wum nyɛ nyaa ni jiri yɛtɔɣ shɛli ŋɔ maa din sani n-nyɛ li, din sani nyɛ ʒiri, din sani nyɛ yɛlimaŋ. Kai, join me on the WhatsApp group for more discussion. Yɛtɔɣ maa ŋma ŋmali mi. Feel free like and drop your comment on the comment section. N yuli boli Mister President on social media. Salaam alaikum. Subscribe.